machiegni nyi Koromogo Ajwang' e winjo weche manyien kikelogi kod Anna Ajwang' Junior. En ni bende jago moro ma ike nie diere koro niendi to wite od ang'ech jatend piny owacho ma Siaya bang' piny yude gi ketho mar chuoyo kendo nego owadgi maduong' e wi ywaruok moko e wi wechego eki mag chiemo. Laino endi mar tudruok mar TikTok olor e pinyno endi mar Montana. ja Kenya moro ma miyo koro niendi to witi oda ng'ech kendo make bomono endi maduong' ma Hong Kong, China bang' bende yedhe go eki mamero ji ma cocaine ma nengogi dirom milion apar kod abich nukta ang'wen. Ji marom ang'wen otho kendo apar gachiel otere kar thieth moro e piny owacho noendi ma uh, Malindi kama bende wachore ni oganda gieki osebedo kanyo endi ka tweyo chiemo kowuok kuom chik noendi manogolnegi gi pasta margi Makuru ni endi to din ne seteshono obila moro e tend piny owacho nogo. enye kora mogerwa kinde machiegni e winjo weche manyien adimba kanyo indikoli kod Anna Juan Junior. Rech ma kwan gi ok oyangi otho kanyo endi e dhowadhno endi madunga kendo bende jolony wacho ni rech onogo Koro niendi to wito ngimagi kaluwore gi koso kanyo endi muyago eki ma giyueyo kata bende oxygen. Kane giyango weche gi eki ne AJ Media, jatend migawo mar bende weche gi eki mag lupo mawuok e tend piny wacho ma Kisumo oyango wach ma kamano endi kowacho ni koro niendi to jogo eki ma pidho rech e cages mag gi koroni to uh, eh, cages gi odong' chwata bang' bende rech go eki tho kendo weyo kanyo endi lal matamre gi nono. Johala go eki bende sani endi oywago rewo malich matamre gi nono kendo bende okwayo sirikal mondo odonjre wach makamano endi ong'i kanyo endi yore go eki mabeyo manyalo konygo wach tho makamano. En ni bende ja Kenya moro ma miyo koro niendi to maki e piny China e boma maduong' ma Hong Kong bang' bende yude kanyo endi gi yedhe go eki ma mero ji ma bende oyang nying kaka cocaine ma nengo gi romo milion apar kod abich nukta ang'wen. Miyo nogo koro tigeno ni bodhi chwal e nyim doho bang' bende yudore gi ketho mar uso yedhe ma kamago eki ma mero ji ma bende ogonegi okumu e piny onogo ma China. Gikoro mboga jwang' ka waringo e mago eki en ni bende TikTok kata bende lai nogo mar tudruok e TikTok koro endi to go kanyo endi kata bende olor e tend piny owacho nogo ma Montana. Maendi obiro dakika moko manok ahinya bang' bende jotelo koda ka jogo eki mane goteku malach ahinya e weche mag siasa E piny onogo mar Montana, owacho ni koro to jopiny ok obe ni tiyo gi layo nogo mar TikTok ma bende log tich mare ni e piny China, ka giwacho ni layo nogo osebedo kanyo endi kamiyo kendo keyo pichni moko ma odhi ataro gi dwaro no endi mar chike koda katiba ma piny onogo mar Montana. Kawaringo weyo mago eki en ni bende jo, jago moro ma oyangi nyinge kaka Lawrence Oduor Wayodi mawuok e tend piny owacho ma Siaya koro niendi to ging'ine e sitesen obila moro onogo kono endi bang' bende yude gi ketho mar chuoyo wadgi maduong' ewi ywaruok moko mag chiemo. Wachno endi oyangi kod kamanda mar obila mar tendo piny owacho no endi ma Siaya komedo wacho ni jagono koro ni endi to maki kendo imedo dayo dhoge kuom eh, ketho onogo mabende oweyo ka owito ngima owadgi owuon mane giyware godo e weche moko mag chiemo. Kane oyango wechego eki, owacho ni jagono ne ochweyo owadgi nogo palni adek moluwore e kore kapok owito ngimane kendo bende mano- maling'ling' wacho ni mago duto ne obiro bang' bende ywaruok e weche moko mag mogo ma bende sani endi nengogi tek tweta. En ni ji ang'wen moko owito ngimagi kendo apar gachiel tere kar thieth moro e tend piny owacho nogo ma Malindi. Kane olango weche gi eki, jatend migawo mar rita kwe kata bende kamanda mar obila tend piny owacho nogo ma Malindi Oyango masira makoch ma kamano endi kendo wacho ni eh, jo ang'wen go eki otho bang' koso chiemo ma bende nogolnegi chik gi pasta gi ma kanisa gi mane oyango negi ni romini gitweyo chiemo e diere onogo mag Pasaka. Kata kamano endi igeno ni pasta onogo ibiro dhi chwale e nyim doho mar ketho kendo nego ji ang'wen kane ogolonegi chik moko mane ok romo bende gichamo chiemo e diere no endi. Jokaramogo Ajwang' mage ema kelo agiko winjo weche manyien kendo magi e thuond weche ma kawuono. en ni bende johala go eki mag rech dho wath madunga koro niendi to ywago kanyo endi lal matamre gi nono bang' bende rech ogogogo tho kendo jolony wacho ni githo kaluwore gi koso muya ma giyweyo kata oxygen e kanyo. Ji ang'wen moko owito ngimagi kendo apar gachiel otere kar thieth bang' bende luwo chik mar pasta mane omiyogi onyisogi ni kik gichiem kuom ndalo moko e nyasigo eki mag Pasaka. Layo nogo mar tudruok kata chande moyang nying kaka TikTok koro niendi to lor e piny Montana kaluwore ni osebedo koketho kendo kolure gi katiba onogo mar pinyno endi. Turudi koda kanyo endi ka wang'o molosa achiel ma midhiambo ka abiro keloni wechego eki manyien kendo adimba. Nyinga en Ajwang' Junior.